Rehe vehe ya paset dousen e vehen eno ha va zad ha va zad-kozh e vehe ober med-dotel donc peut-être ket an aze e brezhoneg e-barzh an attaché an attaché e oa ket kalz n'en deus awen-se
hag a ouie siloù mat ac'hanon hag e ouie galleg mat e berzh jamez e skol hag en deus ket jamez diskouezet d'ar person e ouie galleg. Met e klevet anezho kaozel galleg, en dat e ouie d'ur petra vezent e kaozel. Mais e a jamais mantret sañset ober ar c'hinaoueg bezañ oa kereset mont ça hag a person a gozetaoù a brezhoneg gonta veze ket mesket an dudur da an dudijel ar mevelien a veze kaoze brezhoneg deus oto hag ar re gran a goze galleg evel just

Met sinaouiñ e anv. E lârfas ar koulz met 'm eus paperioù amañ graet fotokopi dezhañ kar gav a ro ar re mein peogwir ar goshañ a ramas tout an traoù atav ba an tiegezh. Hag va zad-kozh zo lakaet warnañ domestik. Ha va mamm-gozh agricultrice. Hag oa fier dezhañ e vont da batron sañset war e velo. An nutanvezh, met an nutanvezh oa deuxième choix ma savez da poent-se, oa ket sez attention hein, hag ar baotrez ouzhpenn ya hag mat eo soñj d'ur mevel ha ma hennezh oa klañv e gaset gant ar veleien ya hennezh oa ket evit ar veleien an An ben enket eo bet gantañ ya setu aet mais bon Va mamm-gozh a oa betek arc'heg ar veleien, setu bon. Da poent-se forzh penaos, tout an dud 'z ae d'an Aovern. Ha ne 'z ae ket d'an Aovern, e vefe diskouezet gant ar biz. Sur eo.
A-raok bloavezh naontekant pe ya, ya, pell, ya, ya, ya, fin, fin ar c'hantved a-raok, quoi. Setu, se d'an Aovern. Bon. Neuze, ha pa oa gant ar veleien eo d'an Aovern eo, met goude lein e vez lâret dezhañ labourat lakaat an traoù en ordre hag e n'oa ket da vont da c'houspiro. N'oa ket da... Ha beleg lâret dezhañ n'eo ket necessaire dit dont da c'houspiro. Non, non, pa labour amañ, gouspiro vo hep dout. Tu oa ket abutud holl. Gwell a rez? Ha kafartet, ha? Setu, po a deuet aon, po ed a dimezet, ket a tra da gred e c'hegl a der, ma bremañ, da bare, out bet en Auvergne, ma leo, Mat eo. Met un den fur a labourer oa. Ya. Ya. Ha person da lavaret dit, goût a war e labour, goût a war e labour, gant tu en deus, pa vablas e eo ankor evidoc'h c'hwi, met an dac'he pa var en gavet da ba var ugalos, e rei ket kemesez ra. Hag met den fur a labourer. Aber ar bed hag ar menaj zo bet mat-kenañ ha tri vugel all zo bet goude hag bet en em glevet tous memes mat tout bon setu a vamm-gozh ha dezhañ bon bremañ zi da c'houspiroù ah petra da c'houspiroù là ah ma kafti n'em eus ket bet a-walc'h ha me 'm eus klevet ranellerez a-walc'h gant ar veleien hag e soñje din me ket ranket mont da c'houspiroù dañ aon ne fen ket da c'houspiroù zo al labour d'ober o amos ket labour d'ober da sul amañ vez kelabourret ar re setu e plas mont da batro ga dezhañ eo ar re a oa patronez ha me gotos kaset oa da c'houzh piv ur wech ne da ket bet kaset div deuet oa gant un toset ar gêr oa ket ledan hola nen dezhañ da ingo gêr pan da gwelet ar c'hreg petra Penaos aze emañ-se ez aospirou? Ar sadegerioù zi ket ket aospirou. Barrek n'a ket bet aospirou goude. Ya.